Ничек дип әйтим, без моңа инде алдан әзер идек, чөнки без моннан ничәдер еллар элек монда без күчәргә тиеш идек. Һәм безнең бу сузылып килде тормыштагы ниндидер каршылыклар аркасында. Шуңа күрә без моңа әзер, шуңа күрә әллә нинди кичерешләр, әллә нинди авырлыклар булмады. Тетрәндерерлек булмады.
Тетрәндерерлек булмады, әйе. Димәк, бу сезнең Казанга күчү теләге белән барлыкка килгән фикерме? Әйе, Казанга күчү теләге белән һәм инде тагын аның бер ягы бар, минем бөтен туганнарым да Казанда һәм моннан 80 километр ераклыкта минем туган авылым. Димәк, кан тартмаса да, җан тарта булган инде бу. Әйе, әйе. Сез хәзер туган ягыгызга да якын һәм мәркәзебездә яшисез, Кәрим Тинчурин театрында иҗат итәсез. Менә бит әле бу театр. Һәм, ниһаять, сезнең катнашта яңа премьера. Әйе. Премьер хакында сөйләшсәк иде. Ә, Әсәрнең авторы, жанры? Әсәрнең авторы Нәбирә Гыйматдинованың Ут чәчәге әсәре Хикәясе буенча, буенча, повесть хикәясе буенча. буенча эшләнгән. Аның инсценировкасы эм, Тәслимә Хәләф мәрхүм безнең арадан менә күптән түгел генә Әй, киткән. Рухына дога булып йөрсен. Әйе. Амин.
Һәм инде бу безнең бу спектакльне куя Татарстанның халык, Рәсәйнең атказанган артисты Зөфәр Харисов. Бу драматик э, спектакль. Романтик, романтик, әйе, романтик, драматик спектакль бу безнең. Эчтәлеге нидән гыйбарәт?
Бераз гына булса да тамашачыларыбызга сөйләп китик әле. Моның эчтәлеге беләсезме, монда хатын-кыз язмышы. Монда безнең менә төп героебыз Мөнәвәрә, аны уйный безнең Татарстанның атказанган артисткасы Гүзәл Гайнуллина. Һәм ул аны бик матур, бик шәп итеп башкара, мин менә кырыйдан гына карап торам. Аның эчтәлеге
Менә шул бер җөмлә белән генә.
Мәхәббәт. Мәхәббәт, әйбәт. Әйе, соңарып килгән мәхәббәт, ачы язмышлар монда, дөресен генә әйткән вакытта. Менә минем, мәсәлән, үземнең образымдагын э, шулай ук, э, ничек дип әйтим икән, шул утка очкан күбәләктә инде хатын-кыз язмышы, алар һәр вакытта да шулай дип уйлыйм мин. Тамашачы ничек кабул итәр икән, ничек уйлыйсыз? Минемчә, тамашачы моны бик матур кабул итәр дип уйлыйм. Чөнки мондый әйберләрне, мондый әсәрләрне, мондый э, спектакльләрне халык бик ярата, чөнки бу халыкчан булачак. Аның бит режиссеры дагын халык артисты. Менә э, артист

Яки инде килеп тә инде кайбер спектакльләргә вот ясау дигән э, әйберләр була. Э, андый э, тәҗрибә юкмы әле? Э, булды, булды. Мин инде и халмагачлары дигән спектакльгә водка кердем һәм аны э, үзебезнең артистларыбызның әйтүе буенча матур гына башкарып чыктым. Ике сәгать эчендә кердем янда. Сез ике артист менә хәзер вот дип сөйләшәсез. Ә бит театрда эшләмәгән кеше аңламый моның нәрсә икәнен. Менә Аңлатып спек- китегез инде. спектакль бит инде ул э, башта автор э, пьесасын кабул итәләр театрда, аңа рольләрне бүлеп тараталар Әйе. артистларга, режиссер бу эшне бөтенесе башкара. Бу эш тулаем спектакль сәхнәгә менгәнче, пьеса сәхнәгә менгәнче спектакль булып, э, ким дигәндә 3 айдан ел ярымга хәтлек вакыт үтәргә тиеш. Ә менә шул э, репетицияләргә йөреп тормыйча кисәк кенә спектакльгә керү, ул ввод дип Менә атала. бу вот була Әйе.
иде.
Димәк, ә... сездә дә мондый имтихан булды. Булды. Ике сәгать эчендә кереп киттем мин анда. Субханалла. Һәм димәк, сезне э, Сәкинә ханым шул э, Эх алмагачларында һәм инде яңа чыгачак премьера Утка очкан күбәләк э, тәй дигән спектакльләрдә күрергә мөмкин Тинчурин театрында. Әйе. Афәрин. Без сезнең өчен... Килүегез өчен бик зур рәхмәт.
Ихластан шатбыз.
Ни өчен дигәндә, чөнки 39 ел Э, бер театрга үзегезнең гомерегезне иҗат юлыгызны багышлап та инде үзегезнең туган ягыгызга нигезегезгә якынрак булыйм әле шунда яшәп эшләп калу эшлим әле дигән теләк белән казанга килү һәм яңа театрда сезнең өчен яңа булган театрда эшли башлау эшегезне дәвам итү бу зур батырлык монда башка сүз юк һәм сезгә шул батырлыкта бар тик уңышлар һәм сәламәтлек телибез рәхмәт сезгә бик зур премьераны качан икән сораган ток бит
Киләсе атнаның якшәмбе дүшәмбесендә Булды, аңлашылды.
Килегез. Уңышлар сезгә, кунакка килгән өчен рәхмәт яусын.